sagalitu haadha duuba rafaa hiji abraahim yoo ati deemte babbareedduu meeqa meeqaa jira hiji fuudhuma qabaa bar fuudhee bar asillee hin dhageenye. nama san bartani asii if dura isiin himu nama san birattiin deemuu deema inshaallah bismillah yaadaa fi muraada kiyya rabbi naaf haa guutu namni san ibraahimi wajji hidhannaa qaba ibraahimi wajji hariiroo qaba Takka naatii daa. Adi jedha bame laa ilaaha. Nama jiru saanta.
Fayyaa.
Badan. Fayyaadha.
Badan akkuma kee kan. Waa'ee qabdanii. Nagaan qabu.
Daawwattootaa fi kabajamoota kiyya egaa kunoo dhufeetiin jira mana bilqisii waan bilqisnaan jettu waaniin anis ja'uuni nafaan turaan isiniin jaa daawwattoota kiyya Isin gaa ayyoon badii qabaadhees iftuu badii qabdaa bilqisitti karaarraa maqeen yoo naan jettanis ani isiniif hin fudhadha iftuu dongoo irra jirtaa dhaabbadhu yoo naan jettanis ani nama dhaabbatu daawwattoota kiyya takkaatiin isiniin jahaa dhufeetiin jira ollaan mana jira malee isin dalagaa irraa hin galle inshaallah bismillah hanqa isin dhuftu nafaana turaa taayitiin egaan isiniin jaha. Firraan gad caqasaa ta'a jiru daawwattoota kee yoo dhuftee lafatti qaraa isaan na basheessee illee hin beeku jee isin. Namni iddaan nu qabu illee hin jiru abdi illee mana keessa hin jiru na dhiisuun ta'e isin birqista biyya isin beektanii isin du'aayi naa godha. Turtee jirti gaa bilqis daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya gaa inshaallah bismillah akkanatti garaan kun bochi bochi bochi hunajaa ulee bilqis hedduu takkaa irraa turee jira. Bilqis nama tumti ni beektanii akkatti duruu gaafa asitti diraamaa daleynaa maali jennee asitti deemnuu halkan irraa cafaqamnee mana galaa turre. ulee seerraa amma afuura baafadheetiin jira ammaa sadi deebi'uu fi asumatti deebi'e jechuudha. Rabbi narraa dhorku ulee isii san ammoo qaama kanaan na o'ollata na tumti moo na tumtu keessa na tumti gaammaan an jaarsa jalaa deemeetiin jira na xuqxe faa taanaan moo isiin asittiin isii basheessee deemaa dhaggeeffadhaa isinii fi nama daawwattoota kiyya halkan allaatte taanaan karaa Ibrahim dubbatte taanaan asittiin isii basheessee deema wooma lamaa fi hin dhufe irraattan jechuudha. Maaliif waan hedduu irratti shira dalagamaa jira Yaman keessa. Itti warri jaarsa narra fuusise hundaa jira. Haafuu isanii baga fuudhe. Jaarsi namaa fuudhuun waanuma jiraati. Laakiin an akka kiyyatti fuudhuun kanuma jiru san jaarsi namaa an kara an dhalaa biraa hin beeku. Dharaan ammoo mataa kiyyatti akka kiyyarra dhaabbadhee yoo kanin dubbadhu ta'e akka kiyyarrattiin dubbachuu jira malee ta namaa na galchu hin jirtu. Jaarsa sirra fuudhee bar anaa wajjin jiru naan jechuurra eh, ni du'ee jechuu ta'u naa wayya akka kiyyatti daawwattootaa fi uummata kiyya. Iftuu maali shariyaan afur faqqaddee maaliif akkana jettaa yoo kiyyattanis jiraattan niin beeka kanuma shari'aan teenya af hayyamteef sanii an jaarsa kiyya if qofaan hin fadha an jaarsa kiyya lubbuu tiyya qofaan hin fadha jechuudha saniifuu fuudhe anillee deeme ammoo masaanuu wajjin jiraachuu mannaarra kophaa tiyya cilee bishaan buutatee jiraachuu irraa wayyaa san filadheeti kan hin biyya tanarraa deeme jechuudha. Ee ammallee gaa sanatti deebi'eetiin jira kunoo mana bilqisitti harka mara deebi'eetiin isin hima amma dura viidiyoo takka waa'ee kadiir martuu irraa isin himareetiin ture daawwattoota kiyya gaafasin sanatti deebi'e ee, dalagaa baadiyyaa deemeetiin xiqqoo dalagadhee dhufe Ee, alhamdulillah rabbil aalamiin jaarsaa wajjin addaa deemuun akka malee naa taatee bashannana addaa keessaan jira jechuudha Ee, magaalaa tana jalaa seenaatiin gubbabba'uu jira sanumaafuu inshaallah bismillah Ee, Deemsi kiyyaa fi dalaganni kiyya illee ganaa itti fufee jiraan isin jaha. Arra immoo bilqiis waan isii keessa jira. Isiis takka takka ittiin gaggeessa jechuudha. Maaltu mana kana fide irraan tana obboleettii tiyya waan isii keessa jira agartee waa'ee dhimma Ibraahimii fi na jidduurraa maal dubbatti yaada jiruutuun isii irraa baafachuudhaaf mana kana na dhiyeesse jechuudha. Inshaallah bismillah kheyri dubbatti moo hamtu dubbattii bilqiis waan isii afaanii bahuu walumaan ka'inuu taha tanaafin gaasawa dura isiin turraan keessummoota kiyya kobaanaa wajjin teessan jee isin taqabbalu jira isin keessummechisu jira haqa bilqiis dhuftuu gaa ayyoo fadhallee ni rafa yoo fadhallee deddeemeti mana keessa yaada jee dhufe jechuudha nafaana turaan isin jaha.

Hai, hai. Waalaikum salaam.
Arre, isaa rabbi si baase. Yaa nama baase. Hai. Wai sumaaf taate akka. Wallahi qooyxee qooyxee deemtaati nama qooqe nama qooqee quuftee quuftee akka taatu dhabde namni akka ta'uu dhabe rabbii dhaboo jaa jaan. Rabbiin aboo jaa.
Eh, Namni akka ta'uu dhabe.

Garaan kun si dandee numa achi teessee ilma footoo cinaa keessee. Garaan si dandee ati garaan si dadhabee ilma kee biyyatti ergitee amata meeqa guutuu as taatu. Haa ta'u kan warra keenya bira warra keenya bira jira dhiirarra Nuti dhiistee. uumama irraa qabna. Mee takkaa Uumama irraa sirrii. qabna ati lameen kee biyyatti ergitee haadha teenya biratti as taatu hin jirtu jaarsa bira. Ambar mee takkaan sii Haas. ati mee Akki jette dhalaan sagaliitu haadha duuba rafaa jedhan. Dhagaamee wayin siima. Ee een jeeyniiti. Dhalaan baga fuudhe.
Eeyxee diggistallee wajjin allaa waalam rabbii beeka haa fuudhu allaakiin jaarsi osoo mana san keessa jiru osoo ilmaan san jidduu jiru osoo dalagadhee galu jiru narra fuudhuurra

Mee isa kanarra ifirraa gabbaasteeti. Maatiin baasa shari'aan jaarsa baasaa ittiin jirtu akka kana faannaan taaneef maal? Ilmoo ta'e duba dhiirarra darbitee akka Biraan deeme inni irratti haa fuudhu malee jaarsa sokkiisanii galchan san manni mana arabaati biyya aadaa nuti biyya jijjiirna malee aadaa hin jiran jaarsa sokkeen deebi'u dhalaa

ilmaan kee facaasteeti hiji Doolaaraan dalagamee si ayyamee doolaar gabbaa siin agarsiisi doolaara ati Doolaara dalagde jiraan mee deemamee takkaan si himame Doolaara deemamee. hiji deemteetu dee- deemtee deebitee dhufte anii tun hayyaarra obboleettii sirra guddooti odoo hin deemin dura mee isii tana bira dhufeetiin mariyadhee mee akkamii odoo hin jein kaatee deemtee dhufte

Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota iftuutu jirra jirtu isin jecha naga qabdanii alhamdulillah rabbi alamiin warreen iftuun eessa dhabamtee jechaa jirtanis kunoo iftuun ni jirti isiniif dhuftee jirti har'a iftuun maal qabattee dhuftee jechuun kan isin oolamu iftuun har'a wanni isinii qabattee dhuftee warra yaman sanaa keessa jiru an deemuu kiyyaaf ka gammadees hedduu jira. Anaa fi Ibraahim addaan gargar bahuudhaaf ka yaalii godhaa jiruus hedduutu jira jechuudha. Maaliif na niine jechuudha Ibraahim anumaa biraa deeme malee aadii hogguu dhalaan nama jaartiin nama biraa kutte dhiirti fuudhuunis waan jiraati. Annarra fuudhuu dha'u hinnaan dide malee isaa wajji jiraachuu hin dinne kan isin jiru. Hogguu karaa dalagaa takkachi deebi'ee hojii taanii dhiise jechuudha. Maaliif hojii mana namaa waan hin dalagachu jiruuf tanafuma raawuu ni dhiise jechuudha maaliif sammuun murtaa kana taateetiin kalaas dalagumatti jala xiyyeeffadha malee kana dhiiseetiin jira jechuudha saniifuu ammaan tana iftuun isiniif deebite jirti sa'aatii digdamii afur ganaa iftuu wajjin jirtanii inshaallah bismillah iftuun arra eessa deemuu deemtii jechuun keessan oolamu jaarsa fiitii wajjin gizee wal lolan magaalaa hundaa wajjin wal hin lolanii yaada je'u na keessa dhufe an sababa abbaa mana kiyyaatiin itti obboleettii tiyyarraa muramee itti namayyuurraa muramee fira kiyyaa fi aalee tiyya hundarraa muramee jiraachuu jira jechuudha arra eessa deemuu deemti iftuun jechuun keessa hin oolamu nama biratti hin deemuu deema namni san eenyu Ka jettan taa yoo ka jettan taate nama san gizmaan mana isaa dhaqee mana isii dhaqee jechuudha saniin dhaqee nama san bira gizeen dhaqee nama san baatii jaha moo torba waliin agarre jechuudha dubbisuttis hin jiru jawwaaraanis dalagaa baadiyyaa akkaan dalagaa jirus quba qabanii sanumaafuu maal naan ja'anii gizeen ichi dhaqee yaada isaanii walumaanuu ka garru taa akkaan dhaqetti Yoo ammoo abbaan manaa isii mana jiraates kaameeraa kiyyan irratti arkuu hin qabu. Yoo isiin mana jiraattes kaameeraa kiyyan irratti arkuu hin qabdu. Keessummaa yoo jiraattelleen kaameeraa kiyyan irratti arkuu hin qabdu jechuudha. Akkaan godhe godheetuma mana san keessatti kaameeraa dhooyfadhee yaada isaanii isa inni jiraatus isiin jiraattus yaada isaanii haasoysiisee keessaa baasuudhaan fadhe rabbii yaada isaanii sanuu naaf haasoysiisu jechuudha. Inshaa Allah bismillah du'aa'ii naa godhaa deemuufin deema na faana turaan isinin jaha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.